Kũragĩtuĩka ĩ ngamiri nĩ okĩre ageithie kanitha. Ĩĩ. For the first time he was given a chance. yes Hmm? Ehe. Arũgama. Eh. Arauga niĩ rĩ ngwenda gũcokeria ngatho ũrĩa tũkire nao. Of course the chairman yes has to be mentioned. of course oh, Eh, Ithe wa Nderi tũrũgama. that's obvious No rĩu nĩ gũtirĩ hĩndĩ ingĩrwo ndũgame nĩ mũndũ ũramiraga oro rĩu ndũgame i cannot i cannot Ũndũ ũramiraga ira. oro rĩu arahandaga nyamũ mbembe-inĩ Arathiaga arathiaga mĩbebe. ngwĩciria ngamiri oro mũthĩ ndangĩhanda mũtĩ Ĩĩ.

aragĩta kĩmemia Ehe. mwe kĩmemia stand up na akaria gathũngũ hau aganwo Mm. kimemia stand up kĩmemia nake arũgama ũguo ta mũthigari Eh, mwarimũ tondũ nĩ arĩ thĩna wa mũgongo eh. mwarimũ aragwo mwarimũ stand up Nĩkĩ mwarimũ akire mwarimũ rĩ nĩ arĩ agũthwo nĩ nduthi nagogeirwo haha nda rä u nä ndigagwo what kind of an explosion was it ngwĩciria he kĩndũ kĩũru arĩte na mwarimũ no athiaga ũguo akang'ethia Okorwo nĩ ara- nĩ arora ũrĩa ũrahunjia ũũ, amũrorete all through i have never seen it mwarimũ wa ndereti woe guoko ageithanie akoya guoko guo he kanisa bwana yesu asifiwe gwĩtũma mm, bwana yesu asifiwe asifiwe agũthĩtwo nda Agũthĩ- agũthĩirwo nda Ĩĩ. agũthwo nda rĩ Mm. ũramũgũthire athire athiĩte rwa tũtingĩmenya nũ wamũgũthire Ũko- rĩu cira ũcio tũkĩona ah cira ũcio- ũkũmũikaraga mũgonyũku he kaũndũ atembeaga ũguo kona mũndũ ũcio nĩ aigua ruo na nĩ na arangenia nĩaregire- nĩaregire tũmũtware thibitarĩ Ĩĩ. augire nĩ akwĩyũmia tũtũragio nĩ kwĩyũmia Mm. Ehe. rĩu rĩ haracoka rĩu ũcio arageithania gũthũkia mũno rĩ ageka mainyarinyara

ya arakĩgeithanĩria thĩ eh ngamini ndĩraigua mũtumia wake uga ĩndĩ ũrĩa arĩkia introduction eh yothe haya haya nakauga ĩ nĩ twagĩkena mũno na ngari ũtuoka nayo nĩ yuma na mahewa eh na nĩ pikabu ya kĩmemia and road wothe I've never seen it nĩ he mũndũ ũngĩmenya gũkuo nĩ ngari ngũrũ nginya kĩgĩ atĩrĩ ilikuwa na mahewa nä kå menyera ngari ngå rå ngũrũ ya mũtumia auga nĩ kũrũgamia kĩgongona haiaä ya Ĩno nĩ ngamirie hau kanitha-inĩ? mbere Ĩni. haiya ngamirie hau mbere ehe Gamini conoka. Iya. Gamini we thithi mokwo. Iya. Ya. Ehe. Amwira. Muhunjia. Mm. Muhunjia wa, wa thubiri. Haya. Ino ni kanitha riu yanyu. Kanitha. Branch yanyu ya thubiri. Ya. Kanitha no iga itagwo. Kanitha ino itagwo Divine Provision and Articulation of Human Rights Affiliation City Center. Yes. Hmm? As the chairman ndiraigua ndugame. Yes. Ukirie thea. Hiũkia mũtumia ũyũ kobi kana ngũthe ngami. Who should be beaten? Yes.

arĩa mararĩ kanitha thĩinĩ maranjũragia nĩkĩ gũkugagwo mbu haiya ya ndamũnyita handũ heho athu- arũme manyitagwo makira Mm, na kiro ciaku 47 ya haha ngingo ndamũmira o biũ Ehe.

riu ri tukiinuka matiraranĩria ndiramera chama ni urakuirwo mbere muguikara thutha moke makihuragwo ni ruhuho ya kabikabu magikinya ri he uria urariria ungi maureirwo na reke ngwire he uria kuagwo ni nduthi na andu aria mendete gukuo ni nduthi ni moi rithori ria ndereba rigakuringa iniuru pa nä å rä a må tang'erete Rĩu mbikabu ĩno ya kĩmemia, rĩithori rĩa kĩmemia rĩrauma. I've never seen it. Rĩkarigamũka. Wanga mini pa ena kũu thutha. Atĩ rĩithori rĩa ndereba wa nduthi. Yeah. Eh, Rĩcomokaga. Rĩcomokaga ũguo. Na ndangĩkwĩra pole. Eh, Yakũringa iniũrũ. kana na reke ngwire mundu athiaga agicenjagia thura uria ngari irateng'era kana nduthi gathi ugathi wathametie kanua riu aria mathondekaga kiria eyebrows ta matha hen ciĩtagwo eyebrows eyelashes eyelashes ugakora nĩ yumire ĩmwe